ena se hina hi rhandza mali na swi rhandza ku ri ku munhu a kha chela ku hini na ku joyina mara a ni ndli na vona because i know swi ta vuya kwalaha ka suku mm. you understand ni vulavula ni nga ti pfinyingi namuntlha i'm not even scared of saying your name because u ni vavisini na swi lava ku n'wi rivalela sometimes

ku ku tlhe ku va na content creator u nga creator u kuma ku loko u fika loku ku xuta u xuta oh guys i'm at what what bite as you see i'm creating Yeah. and then loko u heta ku creator are the people that are coming under ka creation ya wena na va navela na? Ahee! I Xangani Gang Podcast Network. Ha vulavula, ha lwa, ha hleka naswona hi vulavula swo twala. Xangani Gang Podcast Network. Hi vulavula ngopfu. Kambe u ta yi rhandza. Hey! i khale ni hi nga ri ku xuteni ka next ne hi ve hi vuya with a bang a whole bang A honey. bang. khoma vanhu va quality vo teka kahle vo hlamba ma swi vona ku i ximatsatsa xa mutsongo wa xiviri hawa chekani ka xi Sa mi ta ni blushisa yini? Ah, And then ni nga ri ready. Serious? Swa maphepha. No cancer. na zaza And then hi le ta matihlo. oh Yeah, mara I did- so la hi le ka hi swi twini u swi twini Oh. ne oh okay uswitwini uswitwini yeah and matwini mahungu lama mara hayi na matama va boma ta fika so guys ni namuntlha okay. kwala by mistake ni hlangana na sesi khanyi phela yo mistake mm. ine ni uh-huh. vhe ni va kombela la ni nga a tsala post yin'wana ni um loko hi vuya ka metro beats ne mm. a na tsala post yin'wana unfortunately a na swi tiku wani nga ha tsalangi but ni xo ka draft ta mina a mi lave ku yi tsala kwini about you okay ku ndleng mm. loko ri na vanhu vo tala vanhu va nga va va va teka nga ri a va hanyeki mhm. munhu wo fana na mina munhu wo fana sesikhanyipele mara ni sesikhanyipele is very humble and loko wo va u ri kule na mina toko hale tatelela a nga ha ma hanyela ah, ka ka ka le ka tiktok le matseketseke hayi la ntseketseni ma ku byela eh. lomu ya ka social media na yina yina ni na problem ya loko vanhu va ni pfuka oh. mara munhu ka nga ni pfukanga hayi na problem and a na xikhomela ni munhu un'wana wa ku rivalela fast want so, to say something about me ivi hlangana mm. vanhu haga yo kunjhani va nxota stuff most of the time vanhu lava va tivekaku tivekaku loko va hlangana wena va ku bisa hi moyavanhu lava ku wena u rhanga u ta va xeweta but se si kanjipele ne ni va vonela kule then ni ta va xeweta and ka chomi va tiveka njhani hikuva va nga ri kona le ka grace mondlandolo ah! hi le kuteni kwalaho ni le ka big nanzi so then okay. let's kanyipela munhu un'wana u humble ngopfu i think i don't oh, know maybe ka camera ne makwata ne thank you and i think you like me mata ni tshama ni tsala something about you back then ne eh? mi ni tshika loko se ta mi vona ni kuma ku why mi yi nga ni kupangi swi ri mina u rhandzeka ne eh. then uh-huh. from lie na mi ni vheta ni va feva maswi tonga na mi feva a bula and yeah we we do ana ah, mina va feva kahle kahle loko va nghena lani mm. a ni twanga ku va ta va na dating ya ku eh, mara ni kuma ku va hi xeweta kahle ni and, and, and, and, and with him ne loko o tshika a tsala swin'wana ku laha hi le ka gaza bosh yeah. Mm-hmm. na hatla ni yi landza ka whatsapp ni ka n'wana mani santa yaleyihemba ya kopa leyi hayi mi yoni feva ni oh, fane ni kombela kahle ni kun'wana mani ha laha susana laha ya swi ya ku ndleni ka swin'wana mantwisanyana um eh, ivi yi hatla yi ku ni mi twini swi komba ku na yoyani rhandza right yeah, yeah. yeah, so yeah, yeah. so sesi kanjipela mm. mm. umti na mhaka yin'wana ya ku vanhu a va nga ri kona le ka grace mondlani and ku na vanhu va ka gaza va ngo i ti-influencer futhi va tivitana ti-influencer okay ho oh, va tivitana ti-influencer ku ve ko va ti-content creators ko ku na grace mondlani is a content creator yeah, yeah, yeah. She is. va ti ka gaza va ti vitana ti-celebs ti-celeb you know ti-influencer celeb yo ka yi nga kumanga na invite ya le tolo celeb yo ka yi nga kumanga invite yo ya ku yesterday there was a lot happening let me Yeah, tell there something was a lot. and the swilo leswi a swi humelela tolo a swi langute ti-influencer a lot a ku ri na brutal fruit uh, pink table

a hi vona ka lomu tifonini swi hi tikele ngopfu mina ni na dlaya hi connection a ampere ni lave xi invitani xo ti invitisa ku ni kota ku vuya ni ni mi tirha hi monday a ta ni la ku tlhela ku ni vuya ni mi tirha ku a ku ye mi ntsena mm. and the invite ya kona a ni lave ku tindla hi nexe ya ni lave ku tirhisa connection ku byela ni grace a ndlela ya invitation ya a lo vona ku na ha fane ndla misisi mm. na ha fane ndla roko and then a na pfula apartment wa vona Okay. Oh. Okay. Okay. Oh, sendibone ku anamali swona na ku xa makheteni sen one two three wa vonanyana anamali ya misisi

influence ande ku ya n'wini ka gaza yinjhe ko influence okay um loko na ha ri ka i did media mina xikolweni before mm -hmm. a ni swi tikuma na a nga ni hambukisa ni tikuma ni hume ka media ni tisola ngopfu a vuton'wini bya mina i feel like i would be far by now yeah. ni endle media ni endle radio and tv a boston media house in santon yeah. i worked for alex fm i worked for energy i worked for jersey mm. um, and i was doing fine mm. a ni ndla ti-voice over ni ze ni ndla voice over ka gianland of blood a did Oh, voice really? over ka Serious? mbango voice over yes a a va hi beli yin'wana yitsongonyana la a ni Kumbe voice mi nga- over hi loko va tsale script u kuma ku Oh, ho yeah. fona i mean voice nkarhi wun'wani ho fona nkarhi wun'wani i hlaya mahungu Yeah. you know Yeah, yeah. so i did voice overs ka skim sam i did voice overs through simbarashe agency i did voice over ka mbango oh so I was doing fine. Mm. A ni swi tikuma nga jikisa ku ka mi dya ku na mali. Umloyi. Hayi. Ah na swi tiva just that I don't want to talk about my mom. At ah. this point. Eh mi dya na mali mo duma. Yeah. So the time I was staying with my uncle at Ayeboni Park, mm. I used to say, you know, mina I'm a celebrity. Va ku wa yi tiva eh, meaning ya celebrity. Mm. Va ni vutisa xivutiso xexo. Mm. va ku celebrity someone that celebrating something se ni swi veka nga ku va ku wena u celebrate yini because i feel like you're not doing fine at this moment a ni gwajani veni ya ku tlhela so i feel like same as influencer it should be someone that influence something loko ni ku influence something ni vula ndhawu yo ku fana u kuma ku ku na example va ku ku na durban july I'm just making an example by durban july ku na durban july

i kuma ku ndhawu yeleyo and then you not even bringing magudzumela and then I, I don't see you as an influencer oh. ku na ku influencer vito ku na ku influencer what are you influencing mm, mm. a ni swi tivi loko ni swi hlamusele kahle van'wani va ta oh, tirhisa van'wani va ta tirhisa dictionary loko va vona podcast leyi va ku oh what is she, what is she saying that one mm. ku fana ndhawu yeleyi nga ka yona maybe than dad yeah. okay ya ndhawu leyi shack bite what shack bite shack bite ni lo tani swi na ku yini no tiva ku ni ta xigazeni yeah. bakhanyi phela we want you to host every sunday mm, mm, mm. ivi ni fika ka n'wana mani na va gaza boxa va lava va kona mm. a ku na ripara influencer yini ku nga no tiveka ni influencer no mm. tiveka oh. mm. no va mutiveki ku ku na khanyi phela mm. oh. you know i was invited today by this mec i'm not gonna say his name u pfule ndhawu laha a house 22

Are the people that are coming under ka creation ya wena na va navela na it means i didn't influence anyone oh. i'm just creator i'm just a creator yeah, yeah, yeah. so ku na ku hambana mara hi se sikhanya mm. hi ku ya hi mina swi nga musa swona ni mm-hmm. masta ku n'wina ni nga vula ku yini a mina content creation te nga n'wina mara mina u ni ku wo famba swi nga ri two va la mi tiva va mi tiva na swi tiva ma ndzi twisisa na swi tiva Eh, Like a ma- swa hamba ma ndzi twisisa? Yeah, yeah, mina yeah. phi vanhu va ni teko hi hi social media mara Yeah. power leyi se campaign va nga na yona hambi va nga ri na that big following I, I, I was about to say that kumina na hava big following i think i'm at 50k followers yeah Mara wherever I go, va mi tiva va ni tiva Yeah. I'm, I'm with my new boyfriend right Hmm. i'm sorry loko ri ku na laha twaka nga ku a ha ri ku joleni my new man Yeah. u tshama ni yisa kun'wana kwahala kwahala phasi Mm-hmm. so everything a na ha swi tivi ku hi landze vana van'wana kun'wana xibelani na la tepisi Mm. loko byi nghena movheni Yeah. Yeah. I was like, oh, nice. You know? Vamtiva. Yeah. Nice. So, senta ka leyi ya ku Okay. ma swi ta n'wina mi nga swi hosta swo fana swa grace mondlani Eh, ni nga swi endla leswiya. mhaka problem ya mina Ku tala ku ku yini? ntli. a ni la ku endla- a ni la ku endla video yin'wana hi ku va kona vanhu lava nga swi endlaka swo fana leswiya Yeah. se hi ya hetele problem vo fana sesikhanyi va Yeah. fana na mina hi na ti-enemies to karhi oh ti hi nga tlhe hi lava na ti-enemies kwalaya ti ta matswitswisi Yeah. so ti-enemies leta it's either ti ta ku onheni or ti endla ku that event yi nga vi yi successful nga vi successful yeah like there are those people who can pay ku ri ku sabotaja munhu un'wana i know i know that mara believe me ne ni vula ni nga ti pfinyingi sesikhanyi phela mi nga hosa fona leswaku ku tala blind yeah hey va- makaneta a ni kanete hayi na titiva ni ka ni wa mi nga hosti nyana mi tisa something nyana ka gaza mo vula tani ya phela mina on a serious note ne ni nga- if nona xin'wana ni nga fika ni gwesa sikhanjipele hi lexi loko a nga tali se mi ta vhe mi xi teka xi lexi ni mi nyikaka xona okay Swa buku space tala. lexo xi nga ndla makhinyana ya ho ku nga tala ala ku pfuleki ngopfu xi nga endla ni if ever tona ndzi sikhanjipele if mm. ever mu lava ku swi endla ni mm. hina va xangani gang laha hi nga ta tikhamera ma vula tani ya hi nga ta tikhamera a hi swi endli swo boha hi swi endla hi tlhe hi invite na yena grace mondlani yaloye a ta tandla content kwalayani kha ni ku grace mondlani va byeli follow khanyipho follow khanyipho follow khanyipho cause me in your world na this is khanyipho n'wi mapika munhu

more ya ku vanhu va nga ze va xava na data va ri hava na stock magaza most of the time va va ri ha data mara the more ku va na nyimpi they will make sure Yo, yo, leya one hour. ximalana xo hetelela ha yo one hour ku xaviwa three gig ya mali yo hetelela after va ku mundzuku a fana entirhweni ivi mundzuku a pfuka a ba ti-set stories ku na interview one two three na swi tiva vanhu va ka gaza va rhandza nyimpi i so wish one day we can have um swilo swa ku hi pfuna vanhu na hi mintirho and everything na swilo swo fana sweswiya but let me go back to your question mm. uh, ku fana na nyimpi ya gagaxi mm. you know nyimpi ya hina a yi nga lawuleki and everything yeah. but nkarhi walowo a ni kwatini but i feel like i'm done and i forgive him mm. hi nga va hinkwenu hi ndle swihoxo ni ta ku hinkwenu hi ndle swihoxo i cannot say ku gagaxi did what mm. a na mi ni vulavulini hinkwenu we were wrong so but mina ni hetini and i don't wanna lie na yena loko o ku byela ka whatsapp loko o phosa swo hlekisa always love and not because ku ni lava ku va bias or i want him to see me as ni twa ni n'wi rivalelini because gagaxi it was someone that um loko mina ni sungula this gaza stuff ni sungule na va the twins back then Mm. Oh, we used to ya gazeni mm. na ha ri alex f m i used to go ni ya brenda sometimes ni haxa ni ri na michael shibam michael shibambo was the um a ku ri yena head ya show ya hina mm. ya at first a ku ri makontlo manharhu because a hi ri na umbrella kupa marama ku ri na yena sweswi hi ze ni kupa marama ivi yi heta yi ku xiseveseve on alex f m so a hi ya hi ya brand nkarhi wun'wana hi ya hi ya haxa hi ri kwale swiseveseveni oh. before and before and then i became friends na vachavi mm. before gaza yi va this toxic man mm. yeah. back then mm. so kakaxi munhu lowa ni n'wi tiva very personally and we were fine so fine i don't wanna lie and that's why na sweswi na sweswi swi nga fika swi ku e ha swi kota ku mina na yena hi tikuma hi bukwe ndhawu yin'we like a hi tivaneni we went together the all white we went together and stuff like that ende vanhu i'm sure loko va ze va hi invite swi nga vona the power that we have Yeah. so about followers and everything power ka ku loko va swi tiva ku va na matafula va swi tiva ku loko va ri na matafula matafula ma ta hela but these people you Yeah. know eh so it's someone that kumaka na ha n'wi kwatelanga i'm no longer there i'm fine ni ni humini ka swona and stuff like that because i feel like that was

na sweswi a swi vulavuriwa swin'wana a ku ri swa mavunwa na ya vulavula hi swa mavunwa na mina akela you know how gig it is you know xinyimpani xi lava ingetelela ku i kuma i ri muwini but end of the day ah, swa nyumisa nyana mani mm. na vanhu lava va ku teka as a potential they don't take you like that na vanhu lava mhani va tolweni va mapara a va nga hani na sweswi vanhu loko va mi na chavanyana ka gaza by mapara mo tani mina vanhu va chava ku nxene i don't wanna lie mm. i don't know my new boyfriend ku yena a vone yini mm. mara yena i lo na nghena va kha va ku vexa kupa na nghena va ku va ri xatsala ka facebook and i'm not like that i tshame mi vona va ku ni poste boyfriend ka social media no mm. my ex always say that you know wena hambi ngo yini ne hambi ngo kupa a ni tshama ni kupiwa hi vanhu mhaka ku you don't post us so coming to nsuku It's so different from ya Gagash because ya mina na Gagash a hi lo ndliwa hi vanhu mm. ivi ku va na ku hinkwenu hi byeletelana swi helela kwalano yeah, yeah. se ya siku it came with this rizondo jelazi and, and, and, and every day sometimes i feel like forgiving her mara nkarhi un'wana swa ni tsandza nkarhi un'wana mara na swi vona ku no man it's fine we all ladies sometimes we need to uplift each other hi tikuma hi kurile man like mm, mm, mm. nkarhi un'wana hi ta na something a concept nyana ku

i ndhawu yin'wana ya ku loko u ri ka yona u twa nga ku le joni it's mm. giving i don't wanna lie so yes i was a marketing manager there i came with a different mandlelo mm. oh. loko ni sungula ku tirhela la hayi mina hi mhaka ku ni tolovele ti-club ni tolovele ku tindhawu ta so so so ya ni tolovele ndhawu yo loko ni nyikiwa byala munhu a nga ti na no tijini a fika a nyika champagne no. Ufata ayo ini. wa vona vana lava nga mbala lava Ufata a sinya A ku ni ngo xitshamo vitana nyana. un'we va ta n'wi vona ku humi layini I told nyana Mr. Musiwa ni ku mina you know what I'm- I, I think I've got a different concept ka ka mhaka leya n'wina leyiwa ni fila Ya nga ku maketekete. ya maketekete ni fila nga ku ku nga va na ti-waitresses or waitresses leti nga ta va ti ri

ni kombela ku ni kombela ku hayira vanhu vantshwa mm. hi ta va hakela mali leyi okay. every weekend when it's busy and himpe vana lava ni va kumini ku i want some, some people that are close laha mi humaka kona kumbe laha ku nga na ndhawu leyi so that we don't pay a lot na ku transport yi kota ku va yisa kaya mm. ende va nga ni tengela vana lava ku hava n'wana wo loko a heta ku tirha a tikuma ri na problem na transport mm. i will make sure ku transport nyiko u va teka va ya kaya mm. wa ndizisa mm. let me tell you something about babyala mm. ne kwala hi nga kona uh, la hi nga kona ne mm. ku na vana vo saseka laha a va tangi na mina yeah. they came at their own yeah. wo lo na fika one of the gudzumelas a ku mi lava yini distropes what do you want mm. va hlamusela wafter waya vutiwe distropes because mm. they fit oh yeah loko a va nga fitanga va ta va va vutsini ku kambe mini wa savana kumbe brutal fruit loko wa khakhala for ku la black na la ni huma kohe wena ni huma hala ka vo ntintani u nga phoyili lane ya mina u la hansake se loko va fika lava fika va swi vona ku this one hk astro yeah this one is beautiful Yeah. it means you're gonna spend yo and the more they spend ndhawu yi ndla

mina ni nga ku rhikhoda ni ku byela ku okay sweswi ya phadeni if ki fasiwa i swa wena mm. a ni dyeni mina mm. you understand yeah. so a va nonohangi n'wana wa vanhu i just don't wanna mention names mm. ti kona ndhawu leta to i kuma ku champagne mpfhuka yi xava hi 2014 no 2024 mm-hmm. na namuntlha na sweswi yi tshama yi xaviwa mm. and yi xave hi december ti byela ku by december ku ta va ku ri na mapara va ta xava but loko va languta xitoko lexi nga laha kumbe capacity leyi nga laha a yi fiti ku xaveriwa champagne so na sweswi munhu wa ku wa ha ri na champagne ta ritshuri hi mhaka ku a nga na nkarhi wo A ku na xi- a ku na tisula xitoko. i ta sulela mani xitoko xa ku famba na Let me tell you xona something reason tindhawu to tala joni loko i hosta va u hostisa vanhu lava nga influential and beautiful ya because va swi tiva ku ta tisa vanhu va beautiful Ah, ya, ya. more vanhu va beautiful and sexy more sales so my concept was about to make more sales ya ku ku nga xaviwi savhana ntsena mm. the more i bring those those those those girls my mm. friends yeah. and then vata va mbalini va ri va ri xapu mm. i don't want to lie hi tshame hi xavisa ti-champagne ta forty ti kha ti ta tafuleni ra hina ntsena I don't want to mention the guy that bought. I don't want to mention the guy that bought because enough, enough female and everything yeah, yeah, yeah. because of stock. yes, yes. So honestly, because sisters, I will feel about va twa nga ku loko ku te xitoko lexiya swi va pfalela ti-custom or what oh. because ni tshame ni vula ni ku vanhu ya la nga xaviseki right ya na tsundzuka na ku vanhu ya la nga xaviseki yeah vanhu vo xavisa ma ma hambaneke ma hambaneke yeah va tshama va yi the vula moment mm. a ni mina ni na new boyfriend mm-hmm. the moment ni n'wi kombela rent every month or loko a khandla rent Come, yeah. why ni nga ti endleli mina if i have money mm. ni ya dyekisa ngithi mm. right and the moment a ka- a ta ka mina ni lava leswi a swi lavaka a ni le ku xaviseni se the moment munhu a nga koti ku tirhisa mali ya yena swi komba ku le ku xaviseni ya especially ku kuma ku hava ku tekangi na vo va lava va nga cata waye va nga tirhisi mali ya vona n'wansati un'wana n'wana wa xavisa mm. so people don't understand wena hi se n'wansati un'wana n'wana wa xavisa mm. why ku lava ku tirhisiwa mali ya mapara munhu a kha tirha a nga tirhisi mali ya yena a nga kahle we all sell you are selling them zimba thank you komba ku wa mm. se swi komba ku nsuku she felt ungaku maybe nongifanela market because she's from there but mina i was doing my job as a marketing manager oh because yena tirha oh mihlangano leyi no she was not even working there problem ya mina ku nga tirhi kona so i didn't understand ku u lava ku sala ni tekela ntirho kumbe njhani na oh, and she didn't have the skill let me tell something ku na ku dyondza ku na skill hmm. ku na ku swi dyondzela ku na skill na ti-ideas mm. mina when it comes to ideas i'm very good Yeah, ta ku yeah. endla ni nga fiki ni ka business i ku ni nga ndla yini kumbe what kind of business you can do a ni nga ku ndleni laha kumbe ndhawu yaleyo wa yi vona ku ya ku pfuni mm. loko vo ni vutisa ku hi nga ndla yini na yini ku ndhawu leyi tikuma yi tele mm. can give you tlhe hlamala se u tlhi ni holela u chuha mm. let me tell you something about mr musiwa the way he loved me the way a ndla mali hikona a ni hola monthly mara every weekend ku ri na event you say khanyi khoma laha Come on now. And me and him were so professional. Mm. You understand? Yeah. So vanhu hamba va twanga ku ni va pfalela magede ya vona hikuva humaka wa halaka nkuzana hambi nkuzana and again so now i was called ku mina laya ni hundzule ndhawu bruthel oh. Mm. Oh, mm. oh, oh, oh. ku hava ndhawu ya byala i repeat it now na mi ona ku tindhawu ta byala ta proper mm.

ti, ti, ti mabodlele mo durha yeah make sure you have a stock ivi khe nga xavisi munhu and ivi khe nga onheli munhu Yeah. ku va u nga ri bruthel you are trying to make money kahlekahle xiko- xitoko lexiya xi endla ku vanhu va nyanyuka laha Hinso, loko ta ri batsomela Yeah, vavanuna yeah, hinso na va swi tsaka vona ku- ku- loko vona. kota munhu wa g 63 laha a Yeah. fika vona ku no nyika example by me akhayimpedi mm. kahle kasi i mani loyani loyi a ri mugaza i mani loyani loyi mm. ni hoxa hoxeni mm. you understand i'm just giving an example by me i'm not saying ni xitoko loko do ta dikhadi ta hi vi 300 leya masiku lama ya 2025 ya xikrini xo leha ni vuli swo leswa swiyi tala timovha a ti ganyi fene yi ta ni byeka i xitoko leyi a ni xitoko Mina, by the way, let me be honest with you, people, people have been asking this. I'm a pimp. kambe e pimp i munhu loyi a organizaka switoko i munhu la organizaka xitoko a organizela vanhu va mali oh. and i munhu loyi which i'm making lot of it because of it a ni xavisi munhu mina i heard ku na swi endla mali vele mina ka group ya mina i've got a group it's called kp boutique mm, okay. ka kp boutique i'm gonna come back ka store transok yeah ka kp boutique i got about 300 and something girls yo mm. ni va kume va ri tano a ni fikanga ni onha n'wana wa munhu mina oh. a yi lava mu 200 rand per hour no no no no and ka mina loko u nghena wa sayina mm. oh. and ku nghena ka mina it's 500 per head mm. loko la nghena groupini wa hakela 500 ni ku nghenisa groupini mm. so any gig that comes ti postiwa kona laya mm. ku hayi ku na munhu wa so so ku fana sweswi wa let me show you uh, i'm not gonna show the camera yeah, nga worry you are safe mm. hi laha tshami na vanhu va mapena switoko swa 300 vete 300 ku 5 300 and i'm not ashamed of it because mm. you see

vo tala va na ti maybe three girl three boyfriend two boyfriend la nga tekiwa la nga hamba na ring woloyo yeah mm. i na three boyfriend two boyfriend i la ku pfuniwa hi financially mm. a swi vuyi kwala swi vuya ah, kwalaya vele thank you vavasati ma xavisa mo xavisa ku hambana back to suku So I was a pimp by then, by mm. back then. Mm, mm, mm. you know? Mm. So she, I don't know how, what happened, mm. how. No hlamala mina ni sungula ku tsalatsariwa ku ku na munhu un'wana i kidnapper i adapta i adopta mi swi vita swi adapta or mm, whatever mm, mm. I Men- think na kuna this yeah se nga ri swa vuya nyako Yeah, Sabe- na- a ni nga swi tivi ku swi ya kwini in my life i've never been a kidnapper no maka ni tindani ku hava na nhwana wun'we hambi a saseke njhani a nga tshama a ku mina ni tshame ni ta ni ta n'wi teka astandini ni n'wi yisa mugrovini kumbe ni n'wi yisa la ku nga na vafana i've never in my life and mina because i'm very influential when it come to magudzumela people even come to me

vavanuna va mali va nga lavi xitoko come on did you na swi tiva mina how, how do i benefit maybe Ku na- that's why maybe that's why mina ni nga ri na mali hi ku maybe ni chaku ni ta la xitoko ku na siku rin'wana ni poste nhwana nin'wana loko wo va na mina ka whatsapp you see people that i post standard Cheka. standard and mi famba hi timovha standard vona mi ka timovha tin'wana ta black a ku ri g63 ne Eh, ah, swa timovha vhele timovha lombiwa ni cha no vula ni ku a mi ni rhambavu swa timovha lombiwa n'wana mana ni xitikweni ya ta fikelela rini mara ya ta gina yi fikini so leswa swa ku ni poste munhu ni posta munhu wa serious xiso xi vutisa ku is that ni hlamusela ni hlamusela ni hlamusela xi ku ni kombela tinambara xi ku what can i do for you my new man can attest to this because he was in the car I was in the car with him hi ta hi ya tembisa

And again, Nsuku a ta a ta vava hi leswi mina ni swi endlaka. First of all, mina loko no ku na mapara a a ka Nkuzana Momese, a ni nga teki vanhu va ka Gaza mina. I didn't even deal with vanhu va laha ka Nkuzani, not even a single day. I only had a friend u endla swa misisisisi, nkarhi wun'wana loko vanhu va ta esalwini ya yena a ni vula ni ku come, I'm gonna give you free shots, tanani ku ta ku ri on namuntlha and stuff like that.

va ku problem i cannot do anything because of partition mm. and the man man u connected na vuhosi swi ku yinini ni ku it's fine i understand i cried bra mm. um ku hava xo ni vavisa ku fana lexi nga leswi a swi nga ndani nsuku swi ni vavisa swinene mm. mm. i was getting about it was it was long time ago but i was getting about 10 k akaya mm. where i was not paying rent where I was not It's a lot of money. ya vele a ni nga se va na yindlu i think a na ha tshama ka hina It's a lot of money. Ten K kha n'hweti hakeli rent a ku na My mom na gezi was ra le a- kaya 100 rand. my mom was helping me trans hi xikolo loko na handla vuthicara she she helped me na mina loko rin'wana va ku va ha mali ni chela Yeah. you understand nkarhi wun'wani for transport i couldn't even a ni va hluphangi mina mhana mina ka the transport but my mom, my mom helped me a lot evuton'wini i don't want to lie she, she sacrificed a lot mm. so a ku ri leswa swaku na transport ya ku ya a lexiwaneni a yi ni pfuna mm. n'wana wa mina i nghene private kusuka a ha ri ntsongo na sweswi my mom can attest to me because vanhu vo tala va vulavula ku o oh, mhana yena va n'wi pfuna which is not true vana va vana va mara va pfune mhana n'wina ni va endlela matiko thank you so and that was your own mom to help you yeah, yeah that thank you it's not an issue ba ba makariti right yeah which i'm not telling ba mhana ba makariti mi ta ni khomela mm.

I'm very mina ni munhu un'wana wa emotional sometimes but I'm very strong yeah yeah yeah yeah, yeah. I don't want to lie I'm a very strong person mm. but I'm emotional na sweswi loko ni swi hleketa to be honest I feel like I want to cry what Suku did to me was so unfair mm. you understand mm. loko ni tisa mapara laya ni nga ta na hlaya mavito a ni va tela na xitoko xa le joni wa munhu a ta ta va xitoko xa le joni ni nga ta na xona xin'wana lowu pfumela nghena ni teka movha yeah ende van'wana lava fika va va kuma laha nga ri chomi ta mina vo fika va hambana and ene na vanhu ve ri suku o sunguliwa suku no u hanya kahle suku is very jealous mm. there was dion wa n'wi ta dion lowu ndlamusisiwa gay yeah. kwala ka vanhu uh -huh. dion yeah. was behind suku mm. you remember the day i said Mina mi nga ni hoxahoxi ka ku vhotela Nsuku. I'm not there. I remember. Gazela ta mi tsemelela. Ngila ta ni tsemelela. Yeah, I re- You remember the first person ku ni tsemelela ku ri mani? Dion. Ask, ask ku ri lexi ya Suku na Dion sweswi yi kwini? They're no longer together. And they were best friends and they were very cool. And the Dion a lwela Nsuku. It's just that Suku was not aware, I believe. I n'wi lwelini swinene ka post leyi ya mina. and and look at this man mm. which mina dulu we are fine na straight back leswi ni luke ka yena na mun'wana leyi ndle ka yena komba ka mkhoma mbili a ni khomo nembili i want to come back there a ni khomo nembili oh yeah mm. eh and look at this man Dion I even blocked him on Facebook and then on Facebook mara maya mang sapota business mara ni ni sapota ni yini mina thembisa ebon park ni sapota Dion nails pedicure just that name is na ngem da ba da and then I just that my eyes doesn't allow mm, you know I just removed but the hair ni ndzi ka yena hi mhaka ka ni khomeli munhu swilo swa ka facebook a ni swi tekeli nhlokweni mm. but i nga ni tekeli xikwa non'weni without proof or without tangible information yeah. Mm. you understand yeah. vanhu loko va kha va ndla petition a va fanele va vutisini ku n'wana mhani a yi vona petition suku ha ti vona ti-points ta wena vanhu lava a nga tshama va xavisa va kwini kumbe vanhu lava nga tshama va lahleka va kwini or vanhu lava nga tshama va xavisa mina i won't say no i'm a pimp mm. ane group ine mna loko no ku na vanhu vakagaza maybe two i don't care about vanhu vakagaza i know they talk too much Yeah. a va na xihundla and stuff like that tate swi ni vuyisela kwini a ni dakula swi nga ndla nsuku so the reason a ni nga endli na vanhu vakagaza a ni ndli na vona you know i've got friends ka gaza na va rhandza hinkwavo but a ni ndli na vona Yeah. ena se hina hi rhandza mali na swi rhandza ku loko munhu a kha a chela ku hi na ku joyina mara a ni ndli na vona because i know swi ta vuya kwalaha ka nsuku mm. you understand mm. ni vulavula ni nga tipfinyingi namuntlha i'm not even scared of saying your name because u ni vavisini na swi lava ku n'wi rivalela sometimes sometimes na feela ku nga ku nga va nyandza yin'we but i feel like she owes me an apology Yeah. Because she didn't even have a proof of whatever. You understand? Eh, eh, so Suku, loko ri loko swi vona touch a screen. So it's, hlatswa mbilu. so about you see mi swi voni na vagavaza na vamanimani a ku na loyi nga chaya kahle ka tichomi ta yena na yena makhadzi xem na n'wi vulelela mbilu ya mina mbilu ya mina ya vava no ixi ku swi ya famba njhani mm. wa twisisa na swi lava ku n'wi rivalela ku sometimes you can work together but ni vavisekini i don't want to yeah. lie especially that i didn't do anything bad let me tell you something i will tell you by a ni swi tiku hi vanhu vanhu vo tala va nga ni yimelelanga mm. i created a lot of job opportunities in that place mm. Mm. mm. likes of for chantel chantel if you're watching she will know loko a sala a va murhangeli a momesa i'm the one who hired her Mm. ende loko a ni ya n'wi hayara already a a ku nga ha ri na space vantshwa va tele loko a ni ku let me try for you mm. and i left her there so i don't know if she was on my side or side and i said you know how people work but i created a lot of job opportunities mm. se since ni fambi ni va tirhela kona na nkarhi un'wana chavambili ya munhu na mihloti ya munhu yeah because sometimes you need to loko i swi vona ku luya a nga hi pfuna ku hi tikuma hi ri ntirhweni wa sinka na xikepe sometimes zama ku yimelela ku hi guys try ku n'wi in everything hina since khanyi a hi thuli na nga tshama hi xavisela vafana mm. since khanyi a hi thuli na nga tshama ku hi yahani since khanyi a hi thuli na ku tshama ku va na leswi since khanyi

try to get xitoko xa hot madecember lama mm. any place i'm not gonna market anyone or talk another ni vulavula hi ndhawu yin'wana na yin'wana mara any place leyi mi tiva mi xavisa mabyala mo dori mina ni kona i don't wanna lie mm. i with my marketing mm. loko mo kha impel bazi leri i lava mali muni i buka hotel i lava xo famba mm. eh, ya wena i mali muni ni ku tise xitoko kumbe ni nga tisa xo mina bya byi nga sales Eish. I'm not saying this xitoko ku xi ta xi tandiwa swin'wana mm. mara loko xitoko lexi and then na munhu loko a twa nga ku ri gudzumela ri phophe ngopfu a twa la ku famba na yena a swa ha ri a swa ri mhaka n'wini xi le ka yena ku u la ku ya a ya vambiwa a ngo ni hlamula ku phela na famba ku na munhu wa sweswo wa n'wi tiva am i safe na mi endleni ya ka vona ku please make sure she's We are safe right. Oh. na tikhamera la na mina ni kona ma ni tiva musi ma ni tiva ni bodi Yeah, ma ni yeah, tiva na mahanyelo ma mina mi nga n'wi vamba ngopfu Ah, You know? swi ntumbelelini yaleya ku maya mi ya vutisa like i thought maybe loko No, va za mina va I do fika ask. a ma ha- a ma ha- mina i do ask loko no va ni tena vanhu la i Yeah. kuma ku maybe gaza boxo twana ku navela ni ta vutisa ka n'wana mhani a mi fihleketse ku yini

and then one thing ni nga xi dyondza sesi kanyipela hi pela mintirhweni ka saka radio hambi va huma va ku yini a va rivali ku va vulavula yini va tlhela va tlhela la a va ri ku ya voneni ku- tirheka radio I, I, I used to hasha show ya three hours Mm. ya xitsonga Oh. talking and you know what i liked about uh, system leyi a ni yi tirhisa Yeah. Mm. hi leyi tirhisiwaka the sabc mbe ni ri ka community so a ni ni vulavula ngopfu a yi thavathaviwi mm. loko ri ye makete a yi ye hi yoxe mm, i kuma yini kuma laha vulavula se yi la nghe makete swi vona ku ya xa station majaze xi ku hunguta ku vulavula okay eh, business ra n'wina ri ra ra mafurhafurha na yini yini swin'wana kambe mi nga advertise i took a break at the moment okay. but my new man said mm.